Ero koro achako, to kachako to kapenjo penjo ji ariyo adek kata ang'wen nyalo duoko. Koseduoko to wadhi e namba ariyo. Koro mokuongo kaka chi liel, koro penjoni ema apenjo. Be inyalo wuoyo eyo mag ngimani kaka ngimani osebedo bang' tho jaodi? Ng'ato ang'ata nyalo wacho awacha gimoro. Inyalo paro, iwacho matin, ng'at moro be wacho, ng'at moro, ji abich ang'wen kosewacho kendo wadhi e pej moro kamano kamano. Iwinjo penjo mokwongo? Mm. Bende inyalo wuoye e yo mag ngimani, kaka ngimani osebedo bang' tho mar jaodi. Mm. E wacha ne? An kuom nyinga iluonga ni Magdalene Adhiambo Miriama. Jooda notho 1992. To tok tho jaoda, ok- ok asekalo yo maber ahinya. Nabedo gi tungni ganyuonda Ma gik mane jaoda owena be nomaya. Nabedo gi chandruok ma kata nyithinda ok odhi skul e yo malong'o. Omiyo gi end up ni onge somo ma gisomo godo. Ne jaoda oweya kapok agolo dala, nagolo dala. To tok jaoda no asebedo ka an a ng'ama nigi chandruok nikech nyithinda go be gionge gi tich. Nikech ka nabiro ka akayo ohala malong'o kata pesa malong'o ma nanyalo loko go ohala ma akonyra go gi nyithindo, onge. Kit ngimana ng'eny ne be familia mara kumonyuola emosebedo ka konya. To nabet gi ywaruok ahinya ma nyaka gik mane jaoda owena nomaya te. Koro gi sani gigo ne gimaya ma be ne gi end up ne girumo ma gi giduogo gi waduogo wachalore. To mak mana ni i ngimana sani ne giriyo ngimana nikech o, nyithinda ok o end up ni odhi skul ma anyalo yudo, ginyalo yudo kaka gitiyo kata kaka gikonyore. Okay. Eh, wuoda maduong' en nogik i klas ang'wen. To ne tungni nitie e kinda kod jowago ma nyathina ok osomo. Mm. Nyathi mar ariyo to nayuarago mo odhi otimo form one kende ema nochopo e Ndori to kendo noduogo weyo nikech naonge kaka chulne pesa. Mm. Wuoyi mar adek nayuarago mochopo e form three. Form three no koro nagik kanyo maonge kata kaka atim, nosomo Kandaria Boys. Sasa bandari ya secondary ma obe away form 3. Okay. Eh.
Erokamano. Mm. Ng'at moro ma nigi wach to watem ni wang'ade matin matin mondo ji mang'eny owache. Be kiwinjo ka ng'ato owacho gima nosewacho kik inuo ero wacha wacha. An. Eh.
Jaoda otho higa mar aluf ariyo gadek. To asebedo ka ei thoneno asebedo ka an gi- gi pek nyaka kam- nyaka sama abedogo kani. Nyithindo ne anyuolo aboro, Nyasaye osekawo ariyo ma nyiri. Adong' gi chwo auchiel gi nyiri ariyo. Adong' gi chwo ang'wen gi nyiri ariyo. Mm. To i nyi- i- i- i- yowuoyigo ne ok gigik e kuma nyithindo gike gi somo. Ne gigik e klas aboro aboro. Omiyo kata seche machal kama, Mm. gionge gi tije. Gi- Gigomna mali amali mag mag ohala ohala matindo tindo. Koro konyruok maber ahinya ok aseneno ka an go nikech ka gisomo eka nyo giyudo tije ma ginyalo miya mondo mi akonyra godo to ohelni matindo tindo go onge. Koro an asebedo gi tich matek nyaka ne dichwo tho kapuro apura. Koro pur na no ema miya chiemo kata ka pesa onge tanyalo jowo cham tadhi rego. to alot be apidho anyalo ng'wedo mm. eh, nyithindo ne ok otundo malo koro asiko gi tich matek nyaka sama gike goni to yika be koro osedhi yika eh, eh, osedhi ng'at moro kendo owuoyo
an gi nyinga flagi alieko mm. chuora notho piero chiko gachiel mm. lakini dak mako naruolo nyathi achiel to nyathina nobi ok utedo kamoro ma maber. Koro konyruok na ok ber ahinya. Ee, kamano.
An an Jane Obil, chuora notho tuo tu, to oweya gi nyithindo Abich. Wuoyi gi nyako osetho, adong' gi adek, nyaka achiel gi yawuoyi ariyo. To asebedo e sida ndalogo duto te ma otong'o gi matindo tindo ma wanyalo goyo goyo ma wanyalo yudo nikech otho ka nyithindo pok osomo, ka nyithindo tindo, oweya katin. Koro nyaka kama koro agikeni. po mana gi chandruok nyaka dakika ni. Okay. Eh, mano e kaka.
Erokamano.
Koro ang'e ni wang'eny wanyalo wacho to adwa nami ji adek ang'wen bas wadhi e girene mondo ji jok moko kogolo dhok e oko.
An iluonga ni Gladys Adhiambo Odhiambo. Joode notho aluf ariyo gauchiel to ok asebedo maber. Oweya gi nyithindo auchiel, ma nyara machielo makayo odhi tedo kane fis otama, odhi e klas auchiel. Mar ariyo be owe sikul ka fis be ochako otame. Koro mar adek athagora go, ok otieko sikul, odhi mana go kibarua en e jua kali. Koro pesa no osetama ok aseneno maber e kit ngimana to noweya katin to asebedo kakalo e tembe sana. Koro asethagora ma kata sani gima an go onge. Ot be maber noweyago to ot be sani koro rach. Ok asewinjo maber kuom tho mar jaoda, asechandora. Pur be kama apur onge, aonge gi puodho maber manyalo chiek. Erokamano, erokamano min mama, idwa wuoyo? Ero wuo waera keto ni kanyo wuo.
An nyinga iluonga ni Martha Odede. Mm. Chwar otho 2018. Koro ta an, Okay. an mana ti, an aonge nyathi lakini to an gi nyithindi nyiekena. Oh, An ne ok ayudo nyathi da. Koro to korwa bor, korwa ni mumia sukucha. Koro en chandruok nikech ing'e ang'e step ma adha, nyithindo go wadago to be gin mana kamano. Koro kata dala oyugno ma kidhiye dak ing'eni ni dala. Nabiro mba adhi nyime maber gokinyi to nabiro lweta otur. Koro sani kaka dala ose kata dala onge. To kaka ing'e ang'eya nyithindo ma ok inyuol iwuon. Koro to asebet ng'ama duong' ma kiparo ni idog koru, seche moko awuok mana kadhi korwa eka ayud konyruok kata jowetena be ong'e. Koro an mana e chandruok kamano. Ero uru kamano ahinya. Koro penjo madwa penjo mar ariyo, abro kalo ir ng'ato ka ng'ato. Kok idwa wuoyo penjo mar ariyo no be ber inyalo weyo. Koro en penjo mani ang'o mane otimore momiyo jaodi otho. Ka tuo tiwacho awacha ni otuo to otho. Koro e kwa dhi ma kata jok moko nogoye onege to ka nomiye accident. Koro mano tadwa tero ir ji te. Koro mano e penjo. Ang'o mane otimore? momiyo jaodi notho. Koro kila ng'ato abiro terone ni to wachona wachona matin matin. Donge mano ber? Ang'o mane otimore? Ne githo ajali ne gipodho gi mtoka moro. Accident. Donge?
Eh, mama in, ang'o mane otimore? Notuo.
Awere tuo. tuo.
Notuo matin bang' ndalo ariyo, mar adek to dhi, ok notuo mang'eny. En be notuo achiel kende kae to tho. Okay. Jaoda nomi kong'o gi sum. Nomi nonege.
Nonege gi sum.
Mara to ne tuo. Notuo. Mm, notho. Notuo.
Notuo kansa manene. Okay. Mm, mara ne tuo.
Mm. Oyudo accident kae to tho. Oh, accident.
Mara ni tuo. Tuo. Mara be tuo.
Tuo. Mara be ne tuo.
Mara be ne tuo. Mm. Mara ni be ne tuo no a Kampala to biro ko. Oyewore to tho. Obiro dala kae to oyewore to tho. Okay. Oh, yeah. Koro waneno kanyo ng'eny ji ni no, ne gi tuo donge? Aya, koro penjo mar adek ma jaodi otho, ang'o mane obiro e pachi mokuongo sama ne iwinjo ni jaodi otho? Ji ariyo adek nyalo wacho. In ang'o mane obiro e pachi mokuongo?
Gima ne obiro e pacha mokuongo, Eh, ne oora Nairobi noori Nairobi. mondo adhi ir osiepne moro iluongo ni Maina. ne giriwogo tich, to ne ok otuo tuo maparo ni dinege. Bang'e to simu obironwa ni otho. Koro kane wasewinjo ni otho ma ineno nokela nyaka dala. Koro gima nobiro e pacha, naparo ni abiro chako nade nikech ne kata akia ng'iewo chiemo. En kane onyiewo chiemo to onyiewo chiemo madongo dongo madongo. Adak Nairobi higni mang'eny ahinya ka wapango kode. Koro kanyo notemo chanda. Mana chwe mok utera. Erokamano. Achi- Asik e kanisa. Ang' nwachop kanyo kar terno. Ang'o manobiro e pachi? Gima nobiro e pacha eh. nikech notho piero ochiko gabich eh. to ne pod otin eh. to nobiro e pacha nikech noyudo ka oseritaya e ndala ka to ka notho ne en mana gima otieko ndalo kode ariyo to tho. Koro pacha nodhi mabor kabisa mm. to tokeno nok abedo ng'ama ber. Ah. Eh, pacha noywayo mang'eny kabisa, thagruok nobet, paro nodonjona ma wiya nolokore.
Ng'at moro ma dowacho gimoro, ang'o ma notimore, e pa- ang'o ma nopachi, ang'o ma nodonjo? Jaoda notho piero aboro gadek to no- ogedo koro kiolo linta mar dirisni Eh. koro an achalo achala ng'at moro ma pache noweyo nakia kuma antiere Chi noweyi modhi. Eh, Ng'at moro achiel kata ariyo. Aha. Paro mane manobiro e wiyi? An kane jaoda notho, naparo ni to koro abiro konyora nang'o. Mm. Pacha nolal, ma bende nogoya Mm. ni mondo oriemba ni an ema anege. Oh. Eka kae to koro pacha nolal ma ne- ma- machwe malal manindo oko. Erokamano.
An kane jaoda otho, kawinjo notho, ne wa- wan gi mier ariyo, ne an, wan, an dhako matin. Dalana ni yore gi, gi kama duong'. To bi ooma gi ng'wech. Ni, ni, ni, ni da, mama, mama. Ja, u, gina Atieno otho, gi nyingi Atieno. Akoni ma ti atimra nade? Nabuok, nabuok ahinya ma buokna no omiya ulcer, omiya tuo ma an go nyaka sani. Mara

Eh, madwa penjo ni be apa ni ng'enywa ne wasewache. Namba ang'wen, ang'o ma iseneno kaka ngima mar chi liel chal e gweng'u kae? Ang'o miseneno? Ji ariyo adek nyalo wacho ni, ai kama chakre abed chi liel, ma ema osetimore. Ng'ama dwa wuoyo? Ji ariyo kata adek. Ang'o miseneno chakre e gweng'u ka? An gima aseneno Ah. nyaka ne chwara tho kuom mon liete, aneno achaya. Achaya Chie liel nitie. ji ochayo. Ah, Kata gimiwacho be ji ok winji, kata gima kamiwuothe ji ochayi, kata mon weteu nyalo chayi. mm. Kata kidhi kamoro tionge nying maber, kata kikwa gimoro Onge ng'ama nyalo miyi gi chuny maber kata kidhi kamoro wang' ming'iyi go be ok ber. Koro chi liel nigi chandruok. Ee, Onge gi Ng'at moro eh, owachwa ma- wach matin. Awach matin. Eh, Gima aseneno, Eh. bedo chi liel Eh. ok en tich mayot. Ok bed, ok yot. Owe, Ok en tich mayot.
Ok en tich mayot.
Bedo chi liel en chandruok maduong'. Chandruok maduong'. Nikech chwori no enene nyathini mutenorugo. To ugogo mbaka to ukonyogo famili mari. Mm. Kidong' kendi in gi dhier. In gi dhier. Aneno kwa dhi maber. Kwa chiko kae wadhi e namba bich koro. Chili, bedo chi liel eh. tek. Ichiemo matek. Eh. nikech in ema idwaro kor kichiem eh. to en kanyo to dwaro mondo omiyi to nyo osedhi e polo koro idong' kendi koro in gi tich matek kine chiem to chiemo kitiyo matek koro iwacho ni mondo ichiem nyaka in iwuon iti matek nyaka iti matek erokamano ok mano penj namba ang'wen hmm? koro wadhi e penj namba abich eh? eh Aparo ni gima waya wachono be dhi chalo gi namba abich. Namba abich wacho niya, ang'o ma chi liel kale e nyakach ka kata e gweng'u ka. Gik mwaya wachogo donge ng'enygi e gik mwakale donge? Ee gik mwakale. Koro kare wadhi e namba auchiel. Eh, koro namba auchiel, inyalo nyisowa weche kata gik misewinjo gi e gweng' ka. Bang' tho jaodi. Are you through? Koro na- we- I'll som namba auchiel kendo. Mm. Sorry. Koro question namba auchiel ni odhi korka chie jok denge iye ka en tie jok mane jok mane ok oter donge to nitie jok mane oter koro question namba auchiel ni namba abiriyo biro bedo mar jok ma nok oter. Mae mar jok ma noter, jok joma noter kata ka ne iseweri gi jater to pod sawa. Eh? Koro ema ji ariyo adek ma noter bang' jaodi kotho ema biro dwokonwa gini. Inyalo nyisowa weche kata gik misewinjo bang' gi jater bang' tho jaodi. Mano question namba auchiel. Jok mane oter kata nochuni ganyuola ma ibe idak gi ng'ani. Mano ema adwaro. Namba abiriyo abro penjo jok ma nok oter. In ka weche misewinjo gi jater. Ei weche masewinje e ter. Jaduong' jaoda notho, to kotieko juma achiel to yuora machielo bende otho. Taringo adhi adhiya ka yuora kuchocho. Noriemba ni pok otera adogi, ok wanyal riwo kacha chande. To kogik kare to ketna bura ni dhi manyna kata janeko moro e, e gweng' nikech ok wanyal riwo to wan jodala achiel. Nobedona matek ma kun mawacho ni kogik ni mano to kare weya ura weya nikech pacha pok olal kuome momiyo diang' chuna ni dwa dhi dwar na ng'ato ma ok ang'e kuma nitiere. Eh, nobedona matek. Eh.
Ji moko ariyo mane experience mari mar ter. Wano joma notergo. Wachwa.
An kana tieko dweche auchiel. Mm. Komolo ma jaoda otho. To ne kwarwa moro ne ni loka ka gi dawa monyuolo chwara. Mm. An adak kapango nakia ji. Kata yuechega nakia nang'e mana yuechega matindo tindo ma wan go ka. Odhi omanya jater mana choko gola. Koro ka jater obiro ka, to ne tek na be, ne tek na nikech naparo ni to koro adhi chako gi ng'ani nang'o, ne en jaduong' moro. To kokele, to kwarwa gi dawa nowacho niya, Iteri mondo idhi gol dalani nikech isebedo gi chi wuoyi nikech ne chuora otho e simba. Koro ne ayie ma otera. To tok ternano, tek jater tek ema omiyo ginego ji. Gitek. Igole mana gi harambee.
An bende kane achuoro tho to notera otera ni ng'at achiel to ng'at achiel notera nayudo ayany kuom dhako wadwa ka koro chaya yanya e kor gweng' e an bende notera to chuora otieko dweche ariyo to wuoda bende tho. Koro ne tek kaka ne wariwo ginene kode. Koro ne ochunore ma otera.
An nodak oko koro ne ok ang'eyo ji ka chuora ne otho koro ka ne en wuoyi maduong' koro ochunore ni nyaka atera. Kwarwa mane odhi odwarone jater.
An be notera kane ok adwa ter. Atiyo gi jater dweche auchiel kende taweya koni ok adwar ter. Ibedo jumbe dweche auchiel kende tiweya. An bende kane jaoda otho, mm. ne nyathi ochuna ni nyaka tera to ne asedagi ni tera ok adwar. Mm. Idhi nega. Mm. Bas, otera to dwecha e, mm. cha, dhi dwecha ariyo kama. Eh. To awere naneno ka jaode bet kiny. Jaode ne kiny. Koni bed dalani.
Bed dalani.
Ah, okay, ambe abed dalana. Winjo. Eh? Bed dalana, ambe abed dalani. Eh, okay. Wadhi nyime donge. Mm. We wadhi nyime, we mondo apenj koro penjo moro. Ero. Penjo ma koro wapenjo, jok mane ok oter koro winj wach ka. Namba abiriyo. Eh, mane mwadwa ni obe wawach ma koro namba abiriyo kane ok oteri ang'o ma nomiyo ok oteri wachak kodi Mchakoda.
eh. Eh, anto ne ok otera Nachwalo tho ka an gi higni piero abiriyo gadek. Koro naneno ni ok anyal bedo gi jater. Ero higni.
An gimomiyo ne ok otera, eh. chunya wuon ema nong'ado kadhi ir Father Moses eh. ni adwa bedo abeda ok adwa we sakramit ne gik manono. Eh. Nyasaye omiyowa nyithindo apar gachiel. Pod gintie te. Koro ok adwa weyo sakramit ne gik manono. Nang'e tedo ne ng'at achiel, ng'ama achiel ok abi ng'eyo tedo ne. Erokamano.
Mane wacha. Eh? Ero. Okay. Aya, koro wadhiye penjo namba aboro. Namba aboro wacho kama, wachiegni. Ero, namba aboro wacho niya, ere kaka ere kaka arita mar chike luo konyo mond liete be, ko- korka wach ter ere kaka arita mar chik luo konyo e wach ter mar chi liel Jo Kisungu wacho ni luo kitgi gi timbegi. Ere kaka okonyo? Ok awach. Be nitie kaka okonyo? Ah? Ji te wacho ni onge. Okay. Haya. Winjo namba aboro ni ji wacho ni onge arita mek chike meke luo onge kaka konyo wach tere. Mm. Donge giloso go mier. Giloso go miechegi. In ing'ado ni giloso go miech. En ong'ado to en okotero. In loso in loso dala. Haya, koro wadhi kendo uh, ere kaka wach Ling'uru. winjuru wa. Namba ochiko. Ere kaka wach tero tero chi liel nyalo ketho nade ngima maber mar pachi? Winjo wachno. Adwoko ni ere kaka wach ter, tero chi liel nyalo ketho ngima maber mar pachi? Tero nigi weche mang'eny. Koro jogi penjo niya, ere kaka wach tero nyalo ketho ngimani maber? Ne, ne in gi kue. Koro gipenjo ni wach tero ni nyalo ketho ngimani maber nade?
Tero nyalo ketho ngimana maber nikech samoro akawo dichuo ni to chiege ok dwar. Koro ing'e ni wasiko ka watimo ang'o? Wadhawo ok warum. Koro ketho kwe ma oda. Eh, gima maber cha koro onge. Onge. Ji ariyo moko nyalo wacho gimoro? En aena mano. Haya. Kar wadhi maber. Namba apar. Mm. Ang'o ma ma ma ma ma timbe ma ma ma ma piny ma nyakach kacha gweng'wa ka wacho ka ng'ato oter kata ok oter? Kok oteri giwacho nang'o? To koteri to iwacho nang'o? Mano e gima dwa ni uwachna. Kok oteri to en? Iketho dalani gi nyithindo. Iketho dalani gi nyithindo.
Ng'at moro kok oteri. Nyithindi biro tho te. Midong' midong' nono. Minwa be Nyaka nowa- ilos dalani. minwa be nowachne kamano to pod wangima te. Eh?
Mane kaka niwuondowa. Niwuondowa? Ema nomiyo koro wamayo te. Koro mano ne miriambo. Ok nyal dhi kata ka ori. Miriam. To kok oteri ere gima oloso.
In aina sawa. In gi kwe. kok oteri in gi kwe gi kwe
koro kaka wajoba joluo koro ber ka ng'ato obed abeta gi kwe mok otere luwore gi higa Luwore gi higa. luwore gi higa Lu- ang'o miyo luwore gi higa ka hiki pod ne piny ne prang'wen gabich yes to chik oyieni ni mondo oteri mondo kik injauri Ah, to ka hiki osekalo piero abich eh. to inyala nyala bet ma ok oteri
wachnwa ne berne ah, mana kaka owachono oh. eh, koluwore gi higni okay
erokamano ahinya aparo ni wadhi maber wachiegni tieko penjogi to donge wapuonjore mm. eh, be nitie kama wabiro penjou kamoro ka wach monde liete matindo Mm. Ndalo machon cha ka gipenjo ere kama ne ng'ato nyalo yudo puonj me- mek weche we- weche atera ndalo ka ng'ama ne puonjo ji wach atera be ne nitie chon chon ne nitie ng'ama ne puonjo ji wacha tira chon ne puonjruok ne nitie kare nikech ka dhako chwore otho mm. timanyo ne yuore eh. madhi dak kode manyalo rite mm. gi kwe mm. e to masani to koro tindo opogore okay.
moro Uwacho nang'o? Di- To koro ere chon? Chon kane ng'ato otho, Mm. to na anyuola bet piny. Yes. Tiyiero ng'ama imiye. Mm. Ok kaka sani ma kata yudo jalang'o takawo, kata yudo kire takawo. Eh, eh, ya- Gima romogo. Eh, Sani akawo gima romogo. eh, Eh, mm, Nikech kata anyuola go be koro ng'iya ng'iya. mm. Emomiyo kwe onge kuom mond liet. Aya.
Namba apar gachiel. Ka in gi sida mar wach terni, be nitie kama kaka gweng'wa ka kata Nyakayowa ka inyalo dhi mondo iyud kony mondo okonyi sani? Weri gi jodongo machon mane puonjwa ka gi mine. Sani be nitie? Onge, onge kabisa. Okay. Koro wadwa wacho wach keto chik bas watieko. Namba apar gariyo, yo mar keto chik mar chi liel otudore nade gi ngima maber mar pachi? Ka dalani kacha, donge in ema ing'ado chik kendi? King'ado chik kendi modhi maber, chunyi, chunyi, chunyi ni maber koso chunyi chandore? Chunyi dong' gi kwe. Chunyi dong' gi kwe. Gimoro kendo, apart from chunyi dong' gi kwe, nitie gimoro kendo? Mane en? Chuni. Aha. Ang'o manyalo timore kiketo kata kiketo chike maratiro e dalani? Ang'o manyalo timore? Chike mar marat i- i- king'ado chike to ing'ado chike ma maratiro ok ing'ad ionge gi shortcut mang'eny eh? Bet idong ka Idong- idong ikwe. in gi kwe. ibed gi kwe ang'o kendo Kata nyithindi Kendo- bedo gi miriel. nyithindi bedo gi kwe Eh, nikech sama adwa wacho wach ni maketo chikna ni Eh. taketo gi piny te eh, takoni magi magi magi ma Eh. ok onego timre e dalawa ka Okay.
Bas mano wasetieko kanyo. Koro wadhi tieko chuth koro wawacho ni ang'o ka mogik ni en. Mm. Mm. Wanyalo penjo niya, uh, nitie jok ma We awache ka gima in ema iwache. Bende be itiyo gi yie mar kit luo mar kaka dwaro mar chunyi? In kitimo gik moko, itimo gik moko kaka dwaro mar chunyi koso ikete mana kaka idwa ni jogweng' one ni koro ng'ane timo kama to chunyi to ok ohero. In kitimo giki kitimo, itimo niwach kamano e kaka idwaro mano e wang'a yo ma moriere koso itime mondo jo gweng' one ni eh ng'ani ober otimo kama to chunyi ok be ok ok omorgo. In kitimo gimoro, An katimo gimoro tatimo gi dwaro mar chunya. ah, dwaro mar chunyi. Aya. Ng'at moro ibe. Kitimo gimoro mm. titimo ne madwaro mar chunyi mm. koro ng'at machielo cha eh. one anea ni ng'ane cha to kaka mm. tinde anene to mm. lokore mm.
eh. aha okay eh, penj ma koro adhi penjo dong' ing'e kaka be ji nosewacho kae kibedo chi liel to ji ng'iyi gi tindo wacho ni ging'iyi ka kwenda huko dong eh, eh, mm -hmm. koro ka ging'iyi kaka kwenda huko ang'o ma mabiro ga e paroni kineno kata ka kaka gichako ng'iyi, ang'o mabiro e paroni? Ng'ato achiel kata ariyo nyalo wachona gimoro. Luoro mar Luoro ema maki ni in chi liel ji ochayi donge? Gimoro kendo?
Chi liel onge dwol. Eh, chi liel onge dwol. Onge kama inyalo, onge gima inyalo wacho. Mm. Mm. Haya. Luoro be maka. Luoro.
Chunya, in chunya, chunya to neno ni mondo adhi ire gi gimor. Aha. To gi to gineno mana ka gima chal ni adhi dwaro gimoro. Idhi dwaro gimoro.
Aya. Ang'e ni wechego ne tek. Koro penjo ma apenjo ni to apenjo ni be iparo uh, oka, yo mage mane iyudo mar mane inyalo konyorigo kaka chi liel? Bang' nwach, bang' tho jaodi gik moko timore ga. To in be nyaka ichak timo giki mondo mondo nyithindi gi in be udag adaga. Ang'o koro adwa ni ji ariyo kata adek owachna in ang'o mane itimo midhi adhiya mbele koro. Wach ane. Ang'o mane itimo? Kaka nachake, naneno ni koro tek. Nikech mokwongo tik tik kadhi dwaro gimoro e duka yuora gacha mm. to wacho ni to chi liel ang' ochulo gang'o eh. koro awacho ni adhi sondo kaka mon wete wadhi eh. adhi akel matin aket ka ka gem alot matin kata mm. gem omena matin no nyithinda gi ochamo to wakonyore
anto bang' kamano eh. joma nokonya ahinya ne gin wega Ginyisa ni Maria mm. nitemo dhi skul mm. adwaro mondo abi apuonj tich mar tweng'o mm. adwaro yudo ni gimoro ka matin mondo itim ka achiel ariyo adek okay. wayano notedo gem koro ne gitemo ting'a malo ahinya eh. mabedo kod chir Aha. Mm.
Ng'at moro dwa Wega. wacho gimoro. Wachane uru ji ariyo bas watiek kanyo. Nyakach ka ne tek, diere mane jaoda otho en mana kong'o kong'o michwako ichwako ichwako ka to kana awera gi wach kong'o to naparo rieko moro. Mm. O nyithinda noketa piny to wacho ni mama ing'e ohala kata mane un gi baba oko ning'e ohala. Wadwa mi pesa moro matin to nachako gi pesa matin eluf adek. Mm. awarogo gik moko Kisumo to akela wuothoga e gweng' ka mon yudo gik ma girwako to gitimre nade to gibedo nade. Hmm. Koro anda ni pod adhigo nyime matin matin kamano ema cham.
An ka jaoda ne setho eh. to nabet piny to ne an gi paro mang'eny kabisa nikech ka nadhi kamoro to awinjo ma ka ji oluora luora. Koro naparo mondo adhi sondo mondo anyalo dhi gi lweta nono to adhi amako alot to auso. to ayudo kabiro to ayudo kata goro goro achiel achamo. Mar ariyo ka ne abet eot achako aparora, nyithindo nyisa ni dhi lem, awuok adhi kanisa. Mm. Koro kanisani ka ne adhiye, mm. koro ema anyalo winjo wach Nyasaye mondo ochunya. Okay. Mm -hmm. An be kane jaoda otho, eh. kaka nyakacha ni tek, mm. mane achako ni ai tek manade. Mm. Tek nang'o ni? Ne tek gi kong'o ma nyako ni owacho. Eh. Achako chwake kata mana saa aboro eh. mar odiochieng' to wang' nyaka piny ru mm. mana awacho ni to tek manade bas na kata lemo ne ok anyal dhi nadich kaeto mm. nabedo piny mawacho ni adwa mako puodho gi lwet achiel mm. to go ohala matindo tindo mm. koro ohala no tut nendo ohinga abedo piny koro pur kende ema dhigo mbele ema nyalo konya sana kamano koro apani atieko mas koro watieko wach Focus ni koro ambe apuonjora kama bete ni eh, apuonjora ipuonjore te nwach eh, mm, okay oh. Ai. jok malemo be nitie ywak adoge koro giwacho e ji te koro mogik ni wacho ni yie, yie kuom nyasaye eh, osekonyi nade kaka chi liel Yie miyie kuom Nyasaye ni osekonyi nade kaka chi liel?
Yie kuom Nyasaye mm. osekonya mm. nikech chon ne weche ji eh. ne miyo ok anindi eh. kawinjo weche ma ji wacho kuoma kaka chi liel mm. to kineno chandruok ma in go gi mabiro gi mipod ineno ka ni mbele to samoro inyalo neno ka nyathini oremo gimoro to onge kaka ikonye osemiyo remne ramodho chunya mm. to nyaka donje Nyasaye mm. machak lemo malong'o mm. duto kuom duto nyalore kuom Nyasaye.
Ero wa.
Yie kuom Nyasaye eh. osebedo kokonya ahinya. Eh. Father Moses eh. ong'isa Mama Maria bedo Jakristo kende ok oromo. Donje gimoro ni Legend of Mary. Legend of Mary. Ibiro medo bedo gi chir. Okay. Eh, biro bedo medo bedo gi chir kendo gin gi kony bende mang'eny. Ero, sukuma waka. Eh, wach Nyasaye ber. Wach Nyasaye omiyo aendelea maber wach Nyasaye. An e Israel, Afrika ineve. E kadhi achikra gi dhuru kuno machikra chieng' tich abich machi kaduogo chunya ni thuolo chunya ni thuolo kendo sama donjo ne i samoro awinjo mana ting ting sukari moro da koro oa Nairobi oa Nairobi na south ya bedo bedo ni bedo bedo kuom Jehova Ruoth Nyasaye yes. omiyo asebedo gi chir mang'eny mm. kata ka onge gimoro mm. kata atuo To akoni, agombo ni achonga piny to anyiso Nyasaye. Asekonyora kuom ng'eyo wach Jehova Nyasaye. Arome mara ma an go. Erokamano.
Erouru kamano ahinya. Koro kanyo watieko, to watieko chuth. Kose idwa wacho gimoro? Eh, ka, ka, ah, mano koro watieko mar wuoyono. Koro wa- wadonje mar ndiko matin, to bas kwatieko mano, to mama koro watieko atieka, in koro wabro Kwatieko ma dwandikoni to koro wadhi adhiya. Ero uru kamano. Yes.